Bonġu tfal, nilqgħukom għal storja oħra. Kif forsi ġrajtu issa dawn l-istejjeddi miġjuba lilkom bis-saħħa tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi u anke l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. X'għandi f'idejja llum jiena? Fekruna. Ġieli rajtu xi fekruna intom? Le. Ah speċjali dil-fekruna tiegħi hux x'kulur hi l-fekruna tiegħi? Vjola u safra iva. Ħa naraw daqsxejn għalfejn ġiet magħna din il-fekruna llum. F'idejk Adrian ħa żommilna. Għandna fekruna hawnhekk? Iva. Bħall-istess tiegħi din l-istess bħala? Le, hija daqsxejn differenti, hux vera? Apparti hekk, din il-fekruna x'għandha hawnhekk, ara fuq daharha x'għandha? Sleeping bag ukoll, taħsbu li sejra tikkampja xi mkien? Hekk qisha, u x'dan donnha ħa torqod barra qisha. U x'inhi liebsa fuq rasha? Beretta.
Beretta biex tipproteġi lilha nfisha mix-xemx. U madwar għonqha, ejja ħa naraw ħaġa ħaġa x'għandha hawnhekk x'għandha? Kamera. Kamera għalfejn użawha l-kamera? Għalli nirtu ritratti. Biex b'hekk ikollna rikordju, x'rikordju ta' fejn morna, x'għamilna, ma' min intqajna. Ħdejn il-kamera għandna? Tromba. Tromba, u għalfejn użawha t-tromba? Għalli naraw il-bogħod. Biex Nkunu nistgħu naraw fil-bogħod u hawnhekk x'għandna? Boxxla u għalfejn użawha l-boxxla? Għallina naraw fejn sejrin. Ikollna indikazzjoni ta' fejn qegħdin u fejn irridu mmorru. Tajjeb ferm. Qisha sejra xi mkien, hux veru? Il-min qed naraw iżjed apparti l-fekruna? Kukkudrill. Taħsbu li l-fekruna tibża' mill-kukkudrill? Le, għaliex? Fejn qiegħda? Qiegħda fuqu, donna mhux qiegħda tibża' hux trankwilla qiegħda. Intom tibżgħu kieku? Jiena wkoll nibża' kieku mill-kukkudrill. Hawnhekk għandna ittri kbar, l-ittri kbar qegħdin juruna l-isem tal-ktieb. Tgħiduli x'inhu l-isem tal-ktieb? Irrid indur id-dinja. Irrid indur id-dinja. Taħsbu li l-fekruna ħa ddur id-dinja? Umm, sa naraw, la nibdew naqrawh, tajjeb. Hawnhekk fi Tri Iżgħar bi Tri Iżgħar għandi dal-isem ta' Natalie Portelli. Min hija Natalie Portelli? Hija il-persuna illi? Kitbet it-tili. Għalhekk għandna l-isem tal-awtriċi hawnhekk, tajjeb. Ħa ndawwar fuq wara jiena. Ħarsetta, ħarsetta. Tajjeb, għandna l-ħarsetta u ħa naqra. Ħbieb, se mmur fuq avventura? Se ndum ma nerġa' lura? Saħħa lil dak, saħħa lill-oħra, u x-xatba tilħaq tingħalaq. U l-għada l-istess storja. Hm. Tridu nibdew naraw daqsxejn dal-ktieb? Mela Adrian f'idejk. X'qed naraw hawnhekk? Kukkudrill u l-min iżjed. U l-fekruna, l-fekruna edha żgħir hemm fuq u l-kukkudrill hija kbir kbir kbir. Kif jidher il-kukkudrill? Mistrieħ, vera, hux? Hija trilassat, trankwill, jixrob xi xarba friska. Inħobb l-avventura, Irrid indur id-dinja qabel se nżur lil sħabi l-annimali. Hm. Kieku jkollkom tmorru xi mkien intom, tmorru fuq xi vjaġġ, tgħidulhom saħħa lill-ħbieb tagħkom? Le. Le? Taqbad u tmur? Le, ngħidilhom mbagħad. Tgħidilhom saħħa u mela, lil min tgħidu iktar saħħa apparti l-ħbieb tagħkom? Lil min iżjed? Lil nanniet u t-trijieet. Il-familjari, hux vera? Għax 'il dawk li nħobbu nkunu nixtiequ insellmulhom qabel ma nitilqu. Tajjeb ferm. Ara s-Sur Kukkodrill! Se mmur fuq avventura! Narak nar iġi lura! B'saħħa! Għandhom ħafna għax se ndur id-dinja. Hm. Kemm taħsbu li jieħu vjaġġ madwar id-dinja? Sena. Sena ħafna hu. Naħseb jieħu naqra żmien jiena, vjaġġ madwar id-dinja vera. Trid tara ħafna affarijiet. Awwel min għandna hawnhekk? Il-kangaru.
Kangaru.
Sur Kangaroo, anki lilek se ndum ma nara. Saħħa. Ejja nieqfu ftit hawnhekk, ejja nħarsu lejn dawn l-ewwel żewġ annimali. Għandna l-kangaroo u għandna l-kukkudrill. Jekk naħsbu ftit fid-daqs ta' dawn iż-żewġ annimali, Kif jikkomparaw mal-fekruna, huma kbar jew żgħar ħdejn il-fekruna? Huma żgħar? Huma kbar ħafna u iktar mill-fekruna, però xorta huma ħbieb tagħha. Mela hawnhekk id-daqs fl-aħħar mill-aħħar ma tagħmilhiex differenza l-fekruna għaliex xorta huma ħbieb tagħha, il-kukkudrill u l-kangaroo. Għandna l-xi ħadd ieħor hawnhekk? Sur Rakun, Imnalla rajtek? Se ndumu biex nerġgħu niltaqgħu? Hm. X'għandu f'idu r-rakun hemmhekk? Mobile.
Għandu mobile u għandu basket. Tiegħu tajt għar-rakun daw. Hm. Għandu basket dan, tajjeb. Wil min għandna issa?
Għandna ors kbir. Ara orsinu. Taf xi triq twila għandi. La se jdur id-dinja hux bil-fors triq twila ħajkollu. Le, le, ma tistax tiġi miegħi ċervinu. Hmm. X'taħsbu li staqsietu din iċ-ċerva?
Tista' tiġimilha? Ċervinu xtaq imur fuq il-vjaġġ mal-fekruna. Il-fekruna tridu l-ċervinu magħha? Jidher li għadu żgħir hux? Jista' jintilef. Jista' jintilef, infatti jara qed naraw il-ċervinu flimkien mal-familja tiegħu. Ekku, il-familja tiegħu. Forsi, il-ġenituri tiegħu. Hm? Allura ċervinu ma jistax imur mal-fekruna. Iċrif, iċrif, tajjeb ferm. Jien wara dik l-għolja rrit immur sur barri. Hmm. Għandu vjaġġ twil. Taf xi problema għandi, Sinjorina Naħla? Għadni ma nafx kif se naqsam il-baħar. Jien ma nafx inċafċaf. Hmm. Għandkom xi idea intom għal fekruna kif tista' taqsam il-baħar peress li ma tafx tow? X'idea għandek? Tinqaleb fuq darha u tkun tista' tgħum. Hmm, idea tajba, issa naraw tagħmilx hekk. Ma lanqas tista'. Ma tistax tagħmel hekk? Le. Għax it-tilt tiġjum. Imma di fekruna tal-art, ta? Di fekruna tal-art. Għandek xi idea inti għal fekruna kif tista' taqsam il-baħar? Tista' taqbad xi dajsa pereżempju? M'hawnx dgħajjes hawnhekk vera. Sa naraw. Għax hawnhekk mhux jidħol. Hawnhekk le. U il min għandna issa? Il-kelb. Ħabib tagħha l-kelb. U min jaf kemm se nċaflas fit-tajn? Sur Kelb, Ma tant se nieħu pjaċir nitħammeġ? Intom tħobbu titħammġu? Le. Le, u qas il-fekruna ma tkunx trid titħammeġ. Min se jtiha daqqa t'id biex ma titħammieġ? Il-kelb. Eh, x'għamlet il-fekruna hawnhekk? Telgħet fuq daru. U hekk, bis-saħħa ta' hekk, il-fekruna ma titħammidx. Tajjeb, għandha ġiet bżonn dan il-ħabib hawnhekk. Għax kulħadd hux jiġi bżonn xi ħabib kultant, kulħadd jiġi bżonn lil xulxin. Hawnhekk il-min għandna issa? Għalfejn. Ejja naħsbu ftit, mela fil-bidu għedna li kien hemm il-kukkudrill u kien hemm il-kangaroo li bħala daqs kienu ferm ikbar mill-fekruna. Issa, s'issa fl-istorja iltqajna ma' kreaturi li huma iżgħar fid-daqs mill-fekruna? Iva, dawn huma iżgħar, kellna n-naħla u kellna l-farfell, dawn fid-daqs huma ferm iżgħar imbagħad minn din il-fekruna tagħna araw. Farfetx kejken! Taf li anki d-deżert se naqsam? Hmm. Tixtiequ tmorru d-deżert intom? Le, għaliex ma tridux? Għax ikun hemm ħallas tagħna. Ikun hemm ħafna sħana fid-deżert. Hawnhekk le tajjeb hawnhekk. Inti tixtieq tmur fid-deżert? Le. Tippreferi jkun naqra ribux. Id-deżert vera jkun hemm ħafna sħana. Imma peress li il-fekruna trid iddur id-dinja, anka d-deżert ħajkollha tmur jew tixtieq tmur. Għana l-ġurdin iż-żgħir, qis li toħod li ħsib id-dar. X'biċċa xogħol tagħtu il-fekruna lil ġurdin? Biex biex joħdilha ħsieb id-dar. Mela tagħtu biċċa xogħol hawnhekk lil Ġurdien il-fekruna. Mhux lil Ġurdien biss araw ftit. Sur Reno, qis li l-ħaxix ma jitwalx ħafna. X'biċċa xogħol tagħtu lis-Sur Reno? biex il-ħaxix ma jkunx twal ħafna u b'hekk il-fekruna meta tirritorna tkun tista' tgħaddi u tidħol fid-dar tagħha. Taħsbu li fehemha s-Sur Reno? Qisu ma fehem xejn milli qantlu l-fekruna.

Hm, iċ-ċavetta tad-dar, imma stenna ftit. Mela lil Qattus tagħtu ċ-ċavetta tad-dar tagħha. U lil Ġurdin x'kienet qaltlu? Issa dawn it-tnejn, il-Ġurdin u l-Qattus, normalment huma ħbieb? Le, naħseb dawn huma ħbieb. Nisperaw.

Nisperaw li jaħraq l-bila jekk fil-każ li mhumiex ħbieb u min jaf jekk jaħslu jaqbdu jiġru wara xulxin dawn it-tnejn x'ħerba jħallulha fid-dar lill-fekruna min jaf xi ssib la tirritorna. Nispera li huma ħbieb. M'iniex se nġorr flus, se nħallihom fil-karus. Intkom kieku jkollkom tmorru fuq vjaġġ tieħdu flus magħkom? Iva, li nistgħu niklu u nixorbu jekk nagħmlu marketing. Jekk tixtri x'tiekol u x'tixrob veru. Hmm, tixtiequ dduru d-dinja intom? Le? U tixtri l-ħwejjeġ, tajjeb. Ġulja li, għalfejn ma tixtieqx iddur id-dinja inti? Għax ma trix tmur bil-mixi taqsam id-dinja, għandek raġun, inti tixtieq iddur id-dinja? Iva. Għaliex? Urtom f'postijiet differenti, f'bajjiet differenti madwar id-dinja kieku, tara ħafna postijiet sbieħ, hux? Tista' tixtri affarijiet ħwejjeġ ġodda wkoll għal matul dan il-vjaġġ tajjeb. Forsi narak se noħra sur żrinġ. Imsomma, skont kemm iħaffu saqajja, Kemm qed tikkalkula l-fekruna li ħa joħdilha dan il-vjaġġ? Sena.
Fettuli intom, min jaf joħdilhiex sena? Taħsbu li jirnexxilha tagħmilha f'sena?
Le. Le għaliex? Għaliex? Hmm, kif timxi l-fekruna? Timxi ħafna bil-mod, vera? Mmm, ħafna bil-mod, min jaf, għandhiex sena biex taqsam id-dinja jew għandhiex bżonn iktar żmien? Ballo Tra, Niġi lura ħafna qabel ma taħseb int? Mmm, min jaf kemm kienet qiegħda taħseb li ħa toħdilha ż-żmien il-ballotra biex taqsam id-dinja l-fekruna, min jaf? Naħseb kienet qed taħseb li ħa toħdilha iktar minn sena, issa naraw. X'qed naraw hawnhekk? Għandha ħabib mhux tal-art biss, anka safar dawk li annimali li jtiru. Daqshekk se tarani għalissa sur asfur. X'qed ta, x'qed jagħmel hawnhekk l-għasfur? Iwaddab l-għemel. Qed iwaddab qisu xi żerriegħa hux minn fuq is-siġra. Iż-żerriegħa kien jiekol u dan kien jitejjeb fuq il-għasfur. L-għasfur qed itellfu ftit, forsi biex jinkieħ naqra waddablu xi żerriegħa. Għax dan ta jew ta qatgħa. Jew ta xi qatgħa. Għax dan. U qed jirrabja qisu.

Kif għedtli inti, hux, jekk ikollok tmur madwar id-dinja, min jaf kemm hemm x'tara, madwar id-dinja kollha. Qis li tkun għadek hawn, Sinjura Baqra. X'tixtieq il-Fekruna? Iżda biss tibqa' hemm. Il-Baqra, il-Baqra ħabiba tiegħu, jixtieq li jerġa' jaraha meta jirritorna, tkun għadha hemmhekk.

Bħal affarijiet miegħu ġo basket, qiegħed lest għall-vjaġġ ukoll, arawh. Ejja ħa nerġgħu naħsbu ftit. Hawnhekk il-bebbuxu, il-fekruna trid li l-bebbuxu imur magħha f'dan il-vjaġġ. Hawnhekk kellna l-ċervinu. Il-fekruna riedet illi ċervinu jmur magħha? Mela l-ċervinu le. U l-bebbuxu iva, għaliex taħsbu? Għax il-bebbuxu hu slow high. Għax il-bebbuxu jimxi bil-mod bħal fekruna. Imma ċ-ċerva tgħaġġel. Il-ċerva tgħaġġel, apparti li għedna illi ċ-ċervinu għadu żgħir u jrid jibqa' mal-familja tiegħu, imma l-bebbuxu jħaffef, ma jħaffifx bħal fekruna, allura huma jistgħu jimxu bl-istess pass. Sakemm dort lil sħabi, il-ġardinar għalaq ix-xatba għal-lejl. Sur Bebbuxu, ikollna nitilqu għada. Laħaq mar, laħaq marru bdew il-vjaġġ. Qam il-ġurnata jgħid saħħa lil sħabu u laħaq laħaq lanqas laħaq ħareġ mix-xatba biex ikun jista' jibda l-vjaġġ tiegħu. Taħsbu li se jirnexxilhom il-bebbuxu u l-fekruna jmorru fuq dan il-vjaġġ? Ħa jdumu naqra hux biex ġurnata biex jgħidulhom saħħa? Aħseb u ara dan il-vjaġġ kemm sa joħdilhom żmien. Aw isfel minn hawn. Il-kukkudrilli. Kukkudrilli għadhom hawn. Iva. X'taħsbu li jridu jagħmlu dawn il-kukkudrilli? Jridu jikluhom tajt. Nispera li huma ħbib tagħhom ukoll u ma jridux jikluhom. Nisperaw. Ma dawn mhux il-ħbieb tiegħu. Forsi dawn mhux ħbieb tagħhom mela, mhux l-istess kukkudri li rajna fil-bidu. Oġobkom dan il-ktieb? Ewa. Sabiħ, hux vera. Issa, illum ħa nilagħbu logħba. Ħa ngħidilkom daqsxejn kif se nilagħbuha din il-logħba, mela. Hawnhekk jien għandi ħafna annimali differenti. Julia Lynn u Audrey Anne ħa jagħżlu annimal minn ġol-baskett tiegħi b'għajnejhom magħluqa. Imbagħad ħa jimitaw 'il dan l-annimal u lilkom nistedinkom li tagħmlu bħalna. Tajjeb, jiġifieri qumu bilwieqfa ħalli tkunu tistgħu tkomplu magħna. Min sa jibda? Julia.
Mela, agħlaq għajnejk. Hmm, x'għandna hemmhekk?
Zrinċ, Isa, uruni kif jagħmel iż-żrinċ. Tajjeb, żrinċijiet, lura fl-adina tagħkom, anka intom.

Ejja ħa nagħżlu ieħor, tajt x'ħajkolna issa. Da minu dan? Kelb. Kelb, jisa jaħan għamlu bħal klif.

Il-jum. Il-jum. Ejja ħa nagħmlu bħal Ħajja ferm, dura bil-ħeda. X'għandi mali minn stajt. Għawil minn għanna u minn. Msejja ħana għamlu bħal gorilla. Lura fuq is-siġra u kol mela. Ximi stajt?

tal-aħħar naħseb li mhux tal-aħħar delwaqt il-mata.

Tajjeb, ejja ħanaddu għall-aħħar wieħed. Naraw il-min għandna issa tal-aħħar. Dak min huwa dan? Il? Il-kukkudrill. Ejsa jaħna bħal kukkudrill li jisa. Snap, snap, snap, snap. Tajjeb, lura fl-għadira mela kukku drilli. Tajjeb ħafna, nispera li ħattu gost tilabu din il-logħba magħna, tistgħu tkomplu tilabuha b'aktar annimali li ssibu d-dar bħal daw li għandna aħna hawnhekk. Nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna darba oħra u sa dan it-tant ħanalqu kif dejjem nagħlqu aħna. Tlieta, tnejn, wieħed, il-qari tal-ġen!